эфира эмиэ тэһэҕэстээх буллаҕына энергията түргэн баайтык баран хаалар. Олен холобура дьон кытта алтыһан үлэлиир буоллаххытына ырыа эфиргит эмиэ дьолоҕос курдук буолар иһин биир тоҕо диэтэргэ бу алтыстахпыт аайы иһин биир били канал курдук оҥоһуллар ээ полиһин ол каналларгытын ырыа айаһа бар онно дьону кытта алтыһан баран хаба сылдьар баҕайыта холобура биһигити Хороҕор консультацияҕа эмиэ дьону ылан баран били уһатабыт, били бүгүн хатаммат, хассын ии диэн матрицаны суоттаан барар дьон биһигиннэр кытта эмиэ ханнык эрэ туха сибээстээх дьэ сөп. Ол иһин итиннэ эмиэ ылсыы информацияны ылсыы бэрсии кэмэ буолар курдук. Ол гынан баран ол пробоина дэммэт. Пробоинаны көннөрөр гына ити тыал наһаа үчүгэй. Сэп тыал бу холобура ханан эрэ били пробоина били сорох илинэ харааран баран бөлүөх өрө маһыт дьэр энергия баар буолан сутура хаалбыт сэп били энергетический сгусток курдук ханна эрэ вообще дьөлөҕөөс ханна эрэ туох итиннэ күүстээх тыаллаах ирдэринэ чүйдэр тыал онно ты били хайыҥҥы кэмҥэ а сайыҥҥы этиҥнээх ардахтары наачыйдыыр астыллар онно били суфийские кружения диэн баар этиҥнээх ардах эбитерчэ көннөрү ардахнаха этиҥнээх ардахтан куттанар буллаххытына көннөрү сайыҥҥы ардахха айылҕаҕа эбитэр толооҥҥо тахсан баран илиигитин эрийэ суфийские кружения эргийэн бараҥҥыт умсаһытан бараҥҥыт били кииҥҥитинэн сиргэ сытамын тыынаҕыт очо кииҥҥитинэн наһаччы дыманык спираль түһэр сиргэ он аураҕыт маннык Олох ночью дükкөнөн қалар. Итини обычно биһиги день летнего состояния биһэ түрбэттен хүрбэ биир күҥҥэ айылгаа тахсан баран инник практик күҥҥө хөгүрүйэҥ буолбатах күн тахсар ол гынан итиннэ энергия айылгаҕа даҕаны энергия уһуктар кэмэ онно хаҥа энергия төрүүр көмөһө буонна киһиэхэ эмиэ бу ауратын тугун бөҕөргөтэргэн аһачы күннэр ити хүрбэ хүрбэ биир уонна хүрбэ бииртэн хүрбэ иккис күннэргэ биһээт киэһэ баран күн киириэнинэ ыраастанар курдук били энергияҕытын тохтугут Ону атын айылганы кытта алтыһарга диэби кытын ол үгүрүйүүң индиэн буолбатах оннук маннык духтары сущностьтарын ырбахха эрэ бэйэҕит эккитин оно бу единение курдук сөп астральнай туох бу аа эфирнай айылга тугун кытта бу ситимин кытта Сэп уонна били күн киириэр дылы били бэйэҕитин эмиэ сааһыланаҕыт, онтон күн тахсыыта өссө бу хаҥа туох энергия үүнэн тахсарыгар үксэй тиэс двадцатого на двадцать первое үчүгэй дьиҥинэ. Сэп тоҕо диэтэргэ на двадцатое олох бу сы диэн эмиэ ити китайскай курдук гынан баран били энергия жизни эмиэ маннык чуумпуран хаҥаттаан ойон төрүүр киэнэ курдук. Олин онно тахсаҥҥыт э, как раз бу сотору буолар ди онно тахсаҥҥыт саҥаттаан уһуктар курдук уһугуннаран саҥаттаан хаҥаһымыт тахсарын курдук ди кытаанах хаххалаах онно өйгүтүн санааҕытын ол оннуку хаҥаны хаҥа эфир бытын оҥордубут ол аата биһи хаххалаахпыт, харысхаллаахпыт уонна тугу барыгыныахтаахпыт дьэ буолбатах биһи бастатан туран киһи тугун эрэ уларытаар, тугу эрэ ырааһасырдыы киллэрим ону тута аһатыахтаах өр соҕус. Сөп тоҕо дьиэ тэргэ тиэмиэ онно манна баран ыраастаталлар тугу эрэ хайла били хаҥа төрөөбүт оҕоҕо дууһууламмакка сылдьар дьон курдук буолан хаалыахпытын син сөп. Ол гынан баран ол биһи сууланарбыт эрэ ити бэйэбит ыраас санаабыт, дьоҥҥо сыһыаммыт Ол бэйэбитин эрэ алҕанан бараммыт тахсаммыт ким эрэ үөҕэн баран дом ини дом дии-дии кырыыһыртахпытына туох да үтүө тахсыбат буоллаҕа дии. Ол иһин өйбүт-санаабыт ыраас буолуохтаах. Ханна эрэ ото алҕаһаатыбыт ээ бүттэ диэн буолбатах, алҕаһаатахпытына мин алҕаһаатым, мин сыыстым диэн чахчытын бэйэбитин билинэн признание диэбит курдук чи кимтэн эрэ барыстыы көрдөһөн итини барт ноҥордохпутуна наоборот э, түктэритинэ күүһүрэр тохтаахпыт аавырабыт пробойнабы барыта латай сигнал киһи күнээйэһин бир ханан эрэ пробойна курдук ылыан син ханан эрэ кимнин эрэ канал холбаабыт оҕолорбутун кытта энергетическая пуповина быһылыбаха диэнэн нәһачети свободный полет диэн практика бар Ону күн аайы да оҥоруохха иһин. Сөп, ону иһин бир киһи чувствуйдур. Хайдах курдук бу ханна эрэ энергията бара турар быһыылаах, ону көхсө ылайар иҥин. Аһа, тоҕо диэтиргэ үксэ бу иннибитинэн да дырка баар буоллаҕына, көхсүбүт быдан чувствительнай, көхсүбүт ырыгырыыр. Сөп. Оннук олень свободный полет практиканы биирдэ иккитэ оҥорон баран, а, били мин этэрбинэн, онтон кэлин уже бэйэҕит ырыа оҥосто сылдьыаххытын син. Мгм. Сөп.